Ekonomikany ösdürmegiň üç görnüşi. Birinjisi, halky aç saklamak. Indi halkyň, meselem, seniň ýurduň baý bolsa, halkyň puluny alýaň. Halkyň puluny alýaň-da, şony inwestisiýa, ýagny fabrika gurmak, onsoň näme, pagta ekmek, bugdaý ekmek, üzüm ekmek ýa bolmasa başga zatlary etmek üçin halkdan pul alyp, Şu inwestisiýa ýatyrym ýapýarlar-da, halkyň puluny inwestisiýa üçin ulanýarlar. Ol birinji görnüşi. Ikinji görnüşi ýerden gazylyp alýan baýlyklary, ana şolary öndürip, şolary satyp, ýurduň ekonomikasyny düzetmek, ýagny inwestisiýa etmek. Ýene-de, ýene-de inwestisiýa gelýär. Fabrika gurmak, iş ýerleri açmak, ondan şon ýaly zatlar. Fabrika gurmak, iş ýerleri açmak. Garaz, ikinjisi hem şol. Ýagny, o gezek ekonomikany goldaýaň-da sen, ýerden gazylyp alýan baýlyklaryň hasabyna. Indi üçünji ýoly bar. Üçünji ýoly Türkiýede iň bir ulanylýan ýoly. E, şony e, aýtsaňyz ine Türkmenistanda nähili ýaşamalydygyny öwrenip bolýar ana şonda. Türkmenistanda e, biziňki şu wagt iki ýoluny ulanýar. Birinji halka pul berenok, ikinjisi ýerden gazylyp alýan baýlyklaram e, ýerden gazyp alýan baýlyklary diňe ekonomika sarp edenokda öz jübüsini urýar. Ýa bina gurýar, ýa ýene bir zat etýär. Onuň o ikisini hem öz bähbidine ulanýar-da. Halkyň puluny hem alýar. Halkyň puluny hem özüne alýar. Hämi? Halkyň puluny özüne alýar-da, ýöne şonam e, fabrika açmak üçin ulananok. Iş ýer açmak üçin ulananok. Onsoň ikinji ýoly nebit-gaz. Nebit-gazam ýerden gazyp alýar-da, satýar, ýöne onam ýene halka berenok. Onam ýene halka berenok. Biziňki bir şo derejede haramzada deňär ýalylar hiç zat bilen. Ýogsam şo ýollary ulansoň, şo ýollary ýurdy ösdürmek üçin, ekonomikany ösdürmek üçin, halky baýatmak üçin ulansoň, şo iki ýoly. Ýurdy ösdürip bolýar. Halkyň halka iş ýerleri açyp berip, ýurt daşyna gitmäge mejbur bolmaýar seniň halkyň. Haçanda şo iki ýol ulansaň. Ýene-de bir ýoly bar, onam aýtjak gel siziň özüňiz bilmeli. Ine şu ýerde neme ýazýar, kim ýazýar? Turistlere ýol açmaly diýýär. Ol olam-a bir ýoly welin ol ýeterlik däl. Ol ýurdy ösdürmek üçin ýeterlik bolmaýar. Ol indi üçünji, dördünji, bäşinji ýoly. Ýene bir ýoly bar. Olam Türkiýede edilýän, meselem, Türkiýede hiç hili ýerden gazynyp alynýan baýlyk ýok. Ýöne Türkiýe şony ulanýar. Ine, turistler hem ulanýar ol ýöne esasy Türkiýäniň ulanýan ekonomitski taktikasy bar. Şonuň ýaly Şonuň ýaly ýurdy dolandyrmaň, e, ekonomikany ösdürmegiň ýollary bar watandaşlar. Şony hökman bilmeli, öwrenmeli zadymyz şol. Hökman bilmeli. Olam gerek. Ýok Serdar aga bilmediň. Žurnalistler ol ekonomika ösdürmek üçin e, näre, oň rol az da ekonomikany ösdürmek üçin. Ekonomika diýmek seniň çöregiň diýmek, ekonomika diýmek seniň puluň diýmek. Seniň puluňy köpeltmek üçin näme etmeli? E Azamat, meniň üçin seň bar-a, seni zorlap ejeňem zorlasalaram meň üçin hiç hili parhy ýok. Meniň üçin seni zorlaýan bolsalar, zorlasynlar. Maňa näme? Meniň üçin sen tutup agzyňa berselerem, men oňa sesimi çykarman. Seniň üçin diýip, do. Meniň üçin ýaşaýaňyzmy o dünýäde? Meniň üçin ýaşaýaňyzmy? Meniň üçin sözüni zorlar ýaly. Yok. Aktivistler üçin hemme türkmen halkynyň kellesini almaly diýse näme bolar? E, şol dogry bolarmy şol? Sen saçy bilmeseler hem bizden görýärler da. Saçy bilen oklary bizden görýär. Türkmenistanda şular. Aýt, aýt kelle bilen aýdýar, men düşünemok.

Şolaryň ýüzüne biziň ýolumyzy ýapdylar diýýär şolar diýýär. Şu gün birisi gürleşdi-de. Maňa ben diýdim-de oňa, Näl biziň ýüzümizi ýapdylar biziň ýüze? Bizler sizler üçin sizler üçin hak-hukuk isleýäs. Hakyňy serwet ediň-de, hakyňy soraň diýýärler. Çykyp bilmeýäňmi? Näme sebäpden çykyp bileňok? Näme sebäpden men maňa wiza bereň? Sora. Sen mugt çykaňok, puluny töläp dursun diýýär wiza puluny. Töläp dursun. Hemme zat puluny töleýän. Senem meni çykaraňok, çykarmana hem hakyň ýok. Aý maňa dogrudan hem dogry Näme aktrisaň hünäsi näme diýýän. Esselamu aleýkum oglanlar oňatmysyňyz. Waleýkimselam. Waleýkimselam. Barmanda. Bar bolsun. Ýok, ýene duşuşdyk Abdylla jan ýene geldik biz ýene. Abdylla tema näme barada agam? Tema Türkmenistany nädip ösdürmeli? Ekonomikany nädip düzetmeli? Halka nädip çörek tapmaly? Näme üçin halk ýurt daşynda işlemeli? Ýurtda nädip Şert döretmeli halk ýurduň içinde işlär ýazak. Halkyň bile elindäki bile elindäkije barja bolan şu üç million aýlyk alýan inwalidini üç millionyny bile burnundan getirip berýäler onam berenoklarou şu wagt ow. Gyzymda öýdäki galdy üç sanam balnoýa seredýä dogrymy. Garry enem segsen bäş dogsan ýaşly i kakamyň hiç hili gözi Görenok nol prosent guran gözi ejemem ýüreginde biraz kemçilik bar kakamyň inwalidnisyny şähere gidip bankdan çekip gelmeli dogrymy onam puly sanapdyrda puly çykaryp berenokda içine gaçýa diýýä bilemok ony men şotdada alyndy edip görkezýä diýýä Götibaşam almaly puly bilemok birinji grupba ol ýasama grupbada däl gözi guran polny hiç zat görenok oturan ýerinde bäş ýüz manatmy bäş ýüz elli manat bile iki ýarym million a ikinji gün gel bäşinji gün gel ýala geldi buka geldi ejeň o ýol kireý çykyp gidipdir o bilýäňmi. Ana şonja haramzadalar.

Birinji derejede şu taýdaky haramzada ispsialistler ýoklamalyna biziň täze döwür täze döwür wagtlaryny daşary ýurtda ýetişen türkmen ýaş alymlarymyz ispsialistlerimiz bar ýaş zehinli oglan gyzlarymyz bar ana şolara ýol bermeli olaň beýnisi bilen o taýdaky haramzadalaň beýnisi bilen bu türkmenistan düzeljek many ýok. Ýok ony edip otyrlar şu wagt türkmenistanda şony edip otyrlar halkyň puluny Halkyň puluny aldylar. Meselem nädip aldylar? Ine dollar berenok-a bankda. Ana şoň netijesinde şeýdibem halkyň puluny aldylar. Konwertasiýa ýok-a. Halkyň puluny aldylar. Halka meselem bir zady bir manatlyk zady ýigrimi manada satýarlar. Hökümet. Daşary ýurtdan getirýär harydy ýa bolmasa täjirler. Daşary ýurtdan getirýär harytda bir manatlyk iki dollar bir dollar alan bolsa indi üç manat elli teňňä alan bolsa saňa şony ýigrimi manatdan satýar. Şolam A seniň puluňy aldy. Eýýäm seniň puluňy aldy. Alýa-da şony ana gurluşyk etmek üçin ulanýar. Ondan soň öz Dubaýdan willa satyn almak üçin ulanýar. Ýa bolmasa şon ýa zatlar etmek üçin ulanýarlar-da seniň puluňy. Seniň meniň pulumy. Onda ýöne aslynda şon ýaly başga ýurtlarda edilýär şon ýaly. Ýöne başga ýurtlarda şon ýaly edilende konwertasiýa edilende meselem bankda dollar ýok diýse Şol dollary wagtlaýynça ýygnaýar, ýygnaýar-da, şony fabrika açmak üçin, iş ýer açmak üçin ulanýar, iş ýerlerini açýar. Onsoň bilimi ösdürýär, onsoň saglygy ösdürýär, onsoň oba hojalygyny ösdürýär. Şol konwertasiýa edip halkyň puluny alýar-da, şonýa zatlary ulanýar-da. Eger-de seniň bir tebigy baýlygyň ýok bolsa, ana, halkyň puluny ulanyp, şonuň ýaly başga döwletlerde-de edilýär ýöne. Ýöne ol halkyň bähbidine edilýär. Bizde halkyň bähbidin, halkyň bähbidine däl-de, öz puly üçin, öz jübüsi üçin edip otyrlar. Bizde şonuň ýaly haramzada bar. Ikinji, döwleti, ýurdy ösdürmegiň ikinji bir görnüşi, olam tebigy baýlyklary gazyp alýar-da, satýar. satýar-da, ýene ýaňky ýalak iş ýerleri açýar, bilimi ösdürýär, saglygy ösdürýär. Onsoň ýene näme? Alymlara, alymlara täze iş ýerleri, täze açyşlar etmek üçin olara pul berýär, alymlara. Şol ýalak ýurdy ösdürmegiň ikinji usuly şu. Ýerden gazylyp alýan baýlyklary halkyň bähbidine ulanmak. Ikinji görnüşi. Ýene-de bir görnüşi bar, onam aýtjak. Gel ony soňunda aýtjak efiriň. Ol Türkiýede edilýän zat. Türkiýede şol edilýär. Hiç hili seniň halkyň garyp bolsa, tebigy baýlygyň ýok bolsa, nädip ýurdy ösdürip bolar? Ana ol üçünji görnüşi. Şoňa jogap beren. Berdi, seniň Dowam aýt. Başga, ýok, başga-da o geň göremok men ony. Ara, bu haramzadalardan hemmezada garaşyber. Ýöne Seret agam ýene de bir men men täzelikde gaýtdym özüm welin. Bir dos oglanlaň biri aý paşti bir ýüz ýüz ýigrimi müň dollar çykaryp malakazawod açdyk. Men ussa makinalaryny zat edip berdimdä garaz. Taýýarlaşdyryp berdik. Ýüz ýüz ýigrimi müň dollar şeýleräk çykdajy etdi. Indi şol malakany özi firmasynyň adyny sertifikatlaşdyrmak üçin sertifikat alyp bilmedi. Üç ýüz elli müň dollardan köp sertifikat üçin bolgusyz, ýöne bir el ýaly kagyz üçin ýüz elli müň dollar töwerek pul soraýamyşlar. Ullakan fabrikany ýüz, ýüz ýigrimi müň dollara gurdy, Ana ýapdy dagadyp goýberdi agam deger degmez bahasyna her zadyny ştuk ma ştuk satyp goýberdi. Wah. Ýok galjak bolýana galjak bolýana azar berme hiç zat azar berme iň bolmanda. Ana şo ýaratdy. Olam bir olam bir iş ýer iş ýerini açmagyň diňe onuň özüne zyýan däl ol biziň hemmämize zyýan. Ýagny. Häzir häzir şol şo fabrikasyny açyp işläp başlan bolsa, iň seret iň azyndan elli ýetmiş bäş aralykda işgär nemet plany bardy. Elli ýetmiş bäş kişi aralykda. Hawa. Ol udagyna meselem şu wagt elli ýetmiş bäş alýan bolsa udagyna müň sany alar. Iki müň sany alar. Dogry on müň sany alar. Şony alak ol ösüp giderdi. Egerde şoňa mümkinçilik berseň. Indi seredin aram ýene ýene bir zat aýtjak. Bir gelenime bir ýaňy bir bir ýyl gowrak, bir ýarym ýyl şeýleräk bolandyr welin, bärde-de şu süýt gatyk önümleriniň stanoklaryny ýasaýan bärde. Welin, indi nähili-de düşündireýin, firmam şu wagt uly firma, süýt gatyk önümleriniň sertifikadyny işe ýaraýan bolsa bärden bereýin diýýär saňa diýýär. Hem-de makina mühendisligi diýip ýene-de bir sertifikat berjek diýip nemetdi. Äri seret ýa pul soranok haw ýa ol bir aý işläp ber diýenok bilýäňmi. Äý bolýa zar ýalam näme diýeýin. Görýäňmi şon ýaly adamlar biziň başymyzda otursa Türkmenistanda hiç wagtam iş ýerlerem açylmaz, aýlyklaram köpelmez, Hiç hili üýtgeşiklik bolmaz eger-de şon ýalak bolup dursa. Meň muny aýtjak zadym bar Abdylla. Aýt aýt aga. Gaty dogry pikirler aýdýaň sen o zatlary keşke amala aşyryp bilsek onda beýdip daşary ýurtda biziň işimizem ýok onda inşallah her şeý açyk ýoluna-da girer ýöne ondan öňürti indi häzir döwletiň içinde ýok däl däl o daşary ýurtda okap bilim alyp ýokary bilimli bolup döwlet punktlarynda şahalarynda işleýän oglanlar bar. Eger-de şolaryň käbirleri eşidýän bolsa, ogşam, umuman, hökümet işgärleriniň käbirleri diňleýän bolsa, şu ýerden ýüzlenýän. Siz bary düşünýäňiz, siz bary ylym aldyňyz, bilim aldyňyz, daşary ýurdy gördüňiz, daşary ýurda okan oglanlar. Siz düzetmeseň, Türkmenistanyň içinde-ä bilim ýok. Onuň-a düzetjek many ýok. Şu atadan ogla geçiş diýilişi ýaly, ol ogluny, çagasyny pul berip okuwa salypdyr-da, işe salypdyr-da, okuwa giren, pul berip girensoň, olam işe girensoň, ýene şol Git çykaran çykdaýyşyny alma şo haram harama öwrenişen nä bular şo bilim bilimli ylymly ýaşlara ýüzlenýän şo işleýän oglanlara ýüzlenýän azda kände halkymyza kömek etjek bolan azda kände dogry pikirler bir içerde azajygam diňlenýän bolsaňyz bir açyk ýola goýjak bolup bir goşandyňyz bolsun Halk üçin, millet üçin, Watan üçin! Türkmeniň şu wagt hal-ahwalyny hemmekiçe aýan-beýan şu wagt bolup oturşymyz. Öz aladamyzy özümiz etmesek, siziňem-ä içiňizde azajygam bolsa iman bardyr-a, bir Alla gorkusy bardyr-a. Heý, şu hökümet işgärleri, umuman, howpsuzlyk bolsun, organ bolsun, Hemmesine ýüzlenýän. Azajygymyzy sizde-de wyždan, ýürek, öt bardyrak oň. Şu halkyň nalaýşyny, bir kösenip örşüni göreňzokmy, gözdi körmi siz? Haram keýpiňiz aç, gyra öwrüldi bir käýarym ýatan ýatmakaňyz bir pikirlenip görüň. Dowdanam şul adamlaň aýdýan zatlary ugruna bamy, ýokmy? Menem-ä bir gün gözümi ýummaly, menem-ä şu zatlara hasap bermeli. Bir pikir ediň. Azajygam bolsa goşandyňyzy goşduň, ýuwaş-ýuwaş şu zatlar düzelmese, hatda şu dogry düşünýän adamlar bolsa ýokaryp geçjek bolup dyzamaly. Köprüden geçýänçäň aýa daýy diý diýýä. Bir ýokarrak dyzjaşsaňyz, aç öz aşaňdakylara bir diýeniňizi etdiriň. Halalça işlemäni öwreniň. Laýk basyň onda sehedi paýlaşyň. Ine meselem iň bärkisi ine şeýle bir wyždansyzlaşdyda şeýle bir ýüreksiz haramzadalaşdyda okuwçylara berilýän pullar barda bir ara üç ýüz dollar berýärdi iki ýüz dollar berýärdi ýüz elli dollar berýärdi eý bir ynsap ýaşar eý bir senem bir türkmen ene atasyndan doglandyňa bir senem bir ene emdirendiräho bir at süýt emen bolsaň. Şu çagajyklaň puluny ýatyrmak üçin daşary ýurda, ol başdakylar däl-de, bankyň işýärlerdi, meselem, başda million aldylar, million ýarym aldylar, iki million, üç million, alty million, ýedi million alyp, o çagajyklaň pulunyň gylla ýarsyny nädip jüwä oklap bilýäňiz? Nädip şony öz gazanjymyz diýip iýip bilýäňiz? Bize aw düşdi diýip nädip şoňa. Sesiňiz gitdi. Ýok men ony mikrofon ýapdym. Hä, men çagalykdan maýyp galdym, uýalar, men çagalykdan maýyp galdym. Näme boldy, nädip maýyp galdyň? Dogry. Garaz şon ýaly ýaşulyň aýdyşy ýaly biziň e, hökümet işgärlerinde hiç hili e, ynsap gylyjdan ýok. Indi dogry zada dogry diýmeli-de. Diňe bir biziň ýurdumyzda däl şon ýalak ana e, öz garyndaşlaryny e, wezipä belleýärde Bu soňam ýurduň çökmegine getirýär. Biz diňe biziň ýurdumyzda däl, başga ýurtlarda-da baş onýarak. Ýöne başga ýurtlarda şoňa rugsat berlenok. Esasanam hökümet işgärlerine, hökümet işinde dogan-garyndaş işlemäne rugsat berlenok. Ýöne, ine, meselem, Amerikada döwletde däl, o çastny kompaniýalar bar-a, meselem, bir baý adamyň çastny kompaniýasy bar bolsa, şonda-da, meselem, şo baý adam öz ogluny, gyzyny işe bellän bolsa, ana, şolaram, şo kompaniýalaram wagtyň geçmegi bilen çökýär. Wagtyň geçmegi bilen şo kompaniýalar çökýär. Sebäbi öz ogul-gyzyny işe belleýär welin, ogul-gyzy işi başaranoklar. Işi başaranoklar, edeseň gelenok galyberse. O adamzadyň tebigatynda bar haçanda sen şo puly der döküp gazanmasaň onuň gadyry bolanok. Onuň gadyry bolanok şoň netijesinde-de şo kompaniýa çökmäne başlaýar. Şon ýaly Amerikada-da şon ýaly çasny kompaniýalar derňäk gördüler bolin näçe näçe kompaniýa bir iki ýüz töweregi ullakan kompaniýalaryň Iki ýüz töweregi ullakan kompaniýanyň başlyklary öz ogul-gyzyny ullakan wezipelere goýupdyr. Şonuň netijesinde-de şol kompaniýalar çökmäne başlapdyr. Onsoň göz öňüne getiriň, çasny kompaniýa şonýalak çökýän bolsa, bir döwletiň ýolbaşçysy öz garyndaşyny wezipä bellese, O döwlet nähilä çöker? Gyýyndyr ýa diýýän maňam. Ho. Şonuň ýaly bir döwletiň döwleti şonuň ýaly öz hususy kompaniýany öwürmek iň bir elhenç zat-da. Iň bir elhenç zat. Şonuň ýaly watandaşlar görä. bir döwleti şeýdip dar etmek gaty e, ýalňyş, gaty gaty ullakan meseleleriň üstünden geçýär. Şu wagt Türkmenistanda ýag ýok diýýär-de. Ýag problemasy bar diýýär. Ýag meselesi bar bolup, şolam çözlenok. Onsoň e, başgadam e, ine kartoşka diýdiň, pomidor diýdiň. E, şol ýaly gök önümler hem önümler umuman ýurt daşyndan gelýän önümler bar. Şolara bagly biz. E, ýag gytçylygy hem bolar, kartoşka gytçylygy hem bolar, pomidor gytçylygy hem bolar, sogan gytçylygy hem bolar. Sebäbi şol zatlar ýurt daşyndan gelýäni üçin Bir gün gelse, bir gün gelenok. Bir gün gelýär, bir gün gelmän bilýär. Sebäbi o ýurtlar, meselem, daşary ýurduň biraz nemesi, önümi bir serhetden geçmän biler, bir gün, bir gün başga döwlete satar, aý saňa satjak däl, sen arzan alýaň diýip, başga bir gymmat, gymmat, gymmat alýanyň birine satar. Şonuň ýaly her dürli waka bolmagy mümkin. Şonuň üçin biz wara öz önümimizi peýdalanmaly. Öz önümimizi çykaryp, halka paýlamaly. Biz daşary ýurduň önümine baglanyp, uzak wagt gezip bilmeris. Daşary ýurt bizi önüm bilen üpjün etse, ol gowulyga getirmeýär. Şonuň üçin gytçylygam bolar, ýokçulygam bolar, açlygam bolar. Hemme zat bolar. Öňki 2000 indi umuman näle 91-den bäri indi biz diňe şu nebit bilen gaza baglanyp gelip otyrys-da. Nebit bilen gaz bolmasa biziň ýurdumyz çökýär. Nätdi? Nebit bilen gazyň bahasy arzanlady welin, biziň ýurdumyza dollar gelmedi. Dollar gelmedi, zatlaryň bahasy galdy. Zatlaryň bahasy galdy, e, dollaryň bahasy 200 müň manada geldi. Hmm, inflýasiýa. Inflýasiýa diýilýär şoňa. Dollaryň bahasy uçdy. Biziňe meslekde bary bar sogan, pomidor, ýagak, üýrük iýe, biziň ak ýal iýenok. Hä mellekde biziň mellekde bary bar diýýä. Sogan pomidor ýagy. Ýok bolýa seň mellegiňde bardyr. Şäher ýerindäkiler näme etmeli? Şäher ýerinde ýaşaýanlar olar pomidor hem ekip bilenok, kartoşka dikip bilenok, soganam ekip bilenok. A obada ýaşaýan bolsaň mellejigiňde bardyr birazrak ýöne seniň ony indi halky üpjün etmeýärä. Şäher ýerinde ýaşaýanlar üpjün etmeýärä seniň ojagaş bar zadyň. Ondan Daşoguzda o şor ýerlerde ýaşaýanlar näme etmeli? Olaryň ýerinde kartoşka sogan bitenok. Ýa bolmasa ýag bitenok. Ýag daşary ýurtdan gelýär. Türkmenistanda ýag alynýan ýeri ýok. Ondan näme etmeli? Olar näme etmeli onda? Eý, olaram aç öli aýsyn diýjekmi? Olaram näme boldy şo bolsun diýjekmi? Tanaýanyň bar bolsun, iki ýüzden satjak men tanyşlap. Iki ýüzden satjak diýýär. Ýer nirden satyn aljak? Näme üýşüp duran ýer barmy saňa? Üýşüp duran ekin ekilýän ýer barmy? Nirede bar üýşüp ýatan? Üýşüp ýatan ekin ekilýän ýer hiç ýerde ýok. Her hemme ýeriň eýesi bar. Ine şuny ýaly çölde ekin ekip bolanok-a, suw ýok ýerinde ekin ekip bolanok. Suw bar ýerinde ekin ekýän adamlar. Olam, Eý, sen mal bolaýmasaň o zatlara düşünmersiň. Düşünesiň gelmese o zatlara düşünmersiň. Onsoň şonuň üçin sen dos gidaý. Seniň pikiriň gyzykly dälmi? Abdulla. How. Suw bilen baý ýerlerem problemaly nemelerden ýaňa näme şol? Näme diýilýär? Suwa seredýänler kimşa? Bu. Neme mi? Prorap mi? Prorap dedi. Ay prorap mi? Prorap mi? Ay garaz bir üç günden, beş günden gelýärdi suw bolýan uly derýadan alýan nasosyň bilen motoryny arenda berýän ekeni. O uly potrot derçileri. Seret onu. Haramlar. O biziň millet bar aýdy. biziň millet şol am derýaň gyrasynda oturyp ye suw suw çekip bilen o öz ýerlerine am derýaň gyrasynda oturyp. Mirap, mirap. Dogry aýtdyň, mirap diýip. Oba Amberýaň gyrasynda oturyp şon ýalak neme çekip suw çekip bilen owal adamlar onsoň sen nämäni geň görýäň bu adamlardan. Hmm. Hakyky. Hmm, sebäbi näme sen tehnika bolmasaň tehnikaň bolmasa sen el bilen gazyp ony çykaryp bilmeýäň da. Hawa. Nasos gerek oňa zat gerek. Hawa. O uly uly bilet dwitelem özümiz pul goşup aldyk la o ýogsam owaly. Onam bilet kar bile ýükleýär. Maşyna ýüklep alyp gidip arenda berýän eken. Seret oň edýän zadyny. Ýok. Eseret şördi işleseň ýaşap bolýar diýýärda. A işläp bilmeseň näme etmeli? Işläp bilmeseň ine sen maýyp. Ýa sen garry. Ýaşyň indi ýol berenok saňa işlemäne. Eňilseň biliň agyrýar. Pil tutsaň, eliň agyraýar, ýaşuly adam bolsaň. Ýa bolmasa göwreli aýal bolsaň, ýa kiçi gyzjagaç bolsaň, intek işlärden, ýa sekizinji klas oglan bolsaň, sekizinji klas gyz bolsaň. Nirde, nädip işlemeli onda? Iýmänemä ýaşap bolmaz. Maýyp bolsaň pensiýa berer. Nämä ýetýär pensiýa? Wah, u seret, ýaňky aýdyp oturanymda. Sag bol. Jany sagynda, ýaşulyň jany sag. Göz guran, polny guran agam düşünýäňmi? Ýa. Iki ýüz el e, bagyşla, bäş ýüz elli manat benziýa bilet. Gitdi bulaý uçdy. Indikaý näme etmeli? Ak Aktiwistlere pul tölenýär o aktiwistlere pul töleýär ana adamlar ine adamlar ne şordan maňa e, hediýe atyň watandaşlar hediýe atýaňyz ana maňa pul tölediňiz ol ýaşul aktiwistler ýöne möne adamlar däl ol seniň aklyň ýetjek derejesindäki adamlar däl Watandaşlar hediýe atyň. IBAN numaram bar, ony berjem, para atyň maňa. Menem howadan iý biçemok, menem şu ýerde işlemeli bolýan. Eger-de, eger-de bul işleri goýsam, efir açman goýsam, onda hemmämiz Türkmenistany goýy ýygada Arkadaga berip, al Arkadagjan, nesip etsin Türkmenistan diýip goýup goýup gaýtmaly bolýar. Men gürlemesem ýa ýene üç dört sany adam gürlemese Türkmenistan ine şundak bolýar. Ine sen şu wagt aý gowy gül ýaly gowy gül ýaly diýip otyňa. Ine sen ýaly haramzadalar bar bolany üçin Türkmenistan şu derejä geldi. Sen ýaly adamlar bolmadyk bolsa, sen ýaly adamlar bolman şu ýagdaýlar erbetlemäne başlanda Adamlar oýanan bolsa, Eý, dollaryň bahasy näçä bardy-ow, sen adamlary hasap edeňokmy? diýen bolsa, onda biz şu derejä gelmezdik. Aktiwistem bolmazdy onda. Hiç kimem bolmazdy. Bizem bärik çykyp gürlemezdik, eger-de sen taşakçyrap bara, Hemme zat gowy, asman asuda diýip oturmadyk bolsaň, onda munýa zatlar bolmazdy. Howwa bizem pul üçin çykýas ine ine hedýatyň adamlar ine hedýatyň hedýatyň aýlyk töläň menem şöyle şöyle bir süri saçymy goýýan bir süri nerwimi ýakýan ine şuny ýaly goýunlar üçin mallar üçin tupy goýup Ha? Hidi atyp başladylar seň hakyň. Ýok, ýok, dogry aýtýar hakykatdan hem. A pul puluň bolmasa nädip ýaşajak? Ha. Puluň bolmasa nädip ýaşajak? Dogry aýtýar. Şonuň üçin maňa kömek ediň. Diňe e, meniň işim däl abi, köpçüligiň işini etmek. Meselem, obada bir gadyr aýlyk tölenýär. Obada brigadire aýlyk tölenýär, şo sebäbi şol e, halka hyzmat edýär. Ýa bolmasa obanyň mollasyna aýlyk tölenýär. Hökümet tarapyndan. Şol Şonuň üçin watandaşlar, dogry aýdýaňyz, pul tölemeseň nädip o ýerde oturjak. Menem häzir işden ýadap gelseň şörik gelip oturasym gelenok gow. Işle kim saňa et diýýä. Men saňa ýa aýtdym-a,

Gürlemeýändigimiz üçin şi biz şinjalak kösençlikler görüp ýörüs. Gürlemeýändigimiz üçin Türkmenistanda ýekeje žurnalist ýok, ýekeje hakykaty aýdýan adam ýok Türkmenistanda. Biz gürlemeýändigimiz üçin, ýurduň içindäki halk gürlemeýändigi üçin şinjalak kynçylyklara geldik biz. Ýogsam biz normalny gül ýaly o Dubaý ýaly ýaşamaly ýer, Dubaý ýaly halk bolmaly ýer wagtymyz. Biz o türküň götüni süpürip ýörüs. Orsuň götün süpürip ýörüs. Amerikanyň götün süpürip ýörüs ýurt daşynda. Aý Ýewropa, Ýewropa aktiwist näme edýär? Aktiwist şu ýerde halkyň gürrüňini, halkyň hal ýagdaýyny düzetmek üçin, edil özüm ä şol halkyň hal ýagdaýyny düzetmek üçin adamlara bir peýda bolsun diýip gürläp otyr. Adamlaryň sesi bolup otyryn men şu ýerde. A Ýewropa seniň sen ýaly Ýewropa sen sen näme gerek Ýewropa özüň pikir edip gördüňmi? Ýewropa seni başyňy ursunmy? Sen ýaly o götünde balagy ýok, götünde tursugy ýok, götünde jalbar ýok adamy başyny ursunmy Ýewropa? Amerika näme etsin sen o? Sen gedaýa sen türküň götüni ýalap ýörsüň ha o. Näme etsin sen ondan golar? Nämä gerek olar gul gerek bolsa bar ene afrika barsalar bizler ýaly gul kän o ýerde afrikada afrika barýada ýigrimi otuz sanak negr alyp gaýdyp bolýa bir bir ýer neme üçin bir sany ýewropaly adam üçin afrikadan on sanak gul alyp bolýa Ondan bizi näme etsin olar? Bizi biziň üçin aktivistlere pul töläp, türkmen halky üçin aktivistlere pul töläp öýdýäňiz ondan siz. Tölemez. Men-ä tölejekkä. Men näme üçin pulumy o bäş sany kel türkmen üçin bereýin? Ýa sen özüň kelläňi işledip görme. Şu kelläňi işledip aýdýaň şu zady. Şu zady kelläňi işletseň aýtmalyň şu zady. Aktiwiste türkmen halky üçin pul töleýämişler. O prosto bara bir nerwiňe, göwnüňe degmek da bu. O nämemişin aktiwiste pul töleýämişler. Gozgalaň turdurjak bolýan. Gozgalaň turmaly. Gozgalaň turmaly, haçanda seniň hakyňy iýip otursalar. Haçanda dollary bankda bermän, gara bazarda 20 manat Berseler gozgalaň turmaly. Gozgalaň turmasa bu zatlar düzelmeýär. Ýok, gozgalaň turman düzetjek diý. E, gel sen hem gürle. Gozga, gozgalaň turman türkmen halky ýurduň içinde ýaşasyn. Türkmen halky e, agdygyr ýaşasyn. Türkmen halky toýuny toý edip, ýasyny ýas edip, baýramyny baýram edip ýaşasyn. Şony şon ýaly edip bilýärmiň sen? Şon ýaly şert döredip bilýärmiň? Ony bu gozgalaň etmän düzedip bolýarmy şony? Onda men çykyp gürlejek gel eger şon ýalak düzedip bilýän bolsaň. Gel de düzet. Gel men ýalçykda gürle de düzet şu zatlary. Gürlägem düzedip bolýar şu zatlary. Bular biziň hökümetimiz engellemäň Aýşa dogry aýdýar neme etmäň sökmäň saýyrmaň biziň hökümetimiz diňe güýç ulansaň saňa hormat goýýar güýç ulanmasaň hormat goýanok saňa ýakasyndan tutýançaň garaşyp oturýar olar haçan ýakasyndan tutýaň ana şonda saňa hormat goýup başlaýar ýogsam hormat goýanoklar Ýok bolýa zyýany ýokdur ýöne sökmese sessiz almak. Şonuň üçin biz turmaly, gürlemeli, aýaklanmaly. Birazajyk gürlemeli. Ýurduň başynda durup biljek barmy atal ogul aýran soň. Elbetde ýurduň başynda durjak adam kän. Kän. Ýöne biziň hem gözümiz bar. Bizem saýlap saýlap goýarys. Hökman bir Kim prezident boljak bolsa özüni görkezsin. Özüniň programmasyny bize açyp görkezsin, nämeler edýär. Şo etjek diýen zatlaryny etmese, derrew wezipesinden aýyrarys. Ana şon ýaly. Ýene indi men esasy tema geleýin-de, Türkmenistanda nädip Waleýkim essalam hoş geldiň, Talyp. Gel. Türkmenistan nädip işläp ýaşar ýalak ýer etmeli? Türkmenistan nädip düzeltmeli? Sen kim özüňi tana. Men ýönekeý raýat. Türkmenistanda Türkmenistan düzeltmek üçin hökman ana Gurbanguly ýaly hajy ýa arkadag ýa gahryman, alym, professor, akademik,

Aý, görýäňmi? O, kükürdi alýançam, kükürdi aýyrýançam boljak muny. Iki aýdan bäri, iki aýdan bäri şu tema barada her efirde aýdylýar, hiç kim hiç çäre görenoklar. Genotsid edýärler-de, halky eşet aýdadyrýarlar. Men eşitişime görä eşet aýda bir göwreli bir aýal şu kükürdiden zäherlenip, o zat edipdir diýýär. Şu çagasy düşüpdir diýýär. Bilemok çynmy, çyn dälmi şu informasiýa, ýöne şonam ýetiren halk. eder. Hawa. Ondan daşary diýjek bolýan zadym, genosid diýmek hökman bir bir ýurda bomba atyp, halkyny öldürmek däl. Genosid diýmek şular ýaly zatlaryna genosid bolýar şularam. Ýani adamlary zäherläp, çagalary zäherläp, ýani şu taýdaky ýaşap ýören adamlar adam dälmi ýani? Näme ol Gurbangulynyň garyndaşlary adam bolyn bu sarahsatak sarahsaklar adam dälmi ýa? Näme üýtgeşik ýerleri bar? Hemmämizem adam, hemmämizem ýani iki gözümiz, iki aýagymyz, iki elimiz bar. Näme üçin olara Şu taýdaky adamlara biwepa garaýarlar. Men şoňa haýran galýaran. Näme üçin seredenoklar? Näme üçin? Aslynda bilýän näme üçin seretmeýänlerini. Sebäbi kükürtüň kimiň biznesi biznesidigini men öňem aýdyp geçdim-ä. Ýagny kimiň biznesi bardygyny şo taýda ýagny wideolaryny seretseňiz görüpbilesiňiz hormatly ildeşler. Ýagny öz garyndaşlary edýär şo biznesi şoň üçin hem çäre görenoklar ýagny bärde sorag aňsat. Diýmek garyndaşlary pul gazanmaly ekonom etmeli şo kükürdiň Başga ýerde dälde şu Türkmenistanyň çäginde düşürilse şo şu taýda durmagy pribilnä bolar bilýäňmi aňarda meselem dollardan ozal etýärler meselem şu kükürt nirä barýan bolsa şo taýda azyrak durşda tölänoklar şo taýda durmagyň üçin a Türkmenistanda mutda näme manat berýär aňarda dollar tapawudam şol goý biz pul gazanaly halk näme bolsa bolup geçsin ýaňy başga zat ýok. Şol ne bak yani. Gıynan, gıynanırcı yagday, gaty gıynanırcı. Halkymyz size bak, biçare, sefillik içinde yaşap ýör. Ne hakları var, ne hukuklary var. Gaty gıynanırcı, menä var, Allahdan yardım dilep, başka näme diýjegimi bilemok, näme etjegimi bilemok. Bizem halkymyz gaty agzybir däl, wapşe agzybirlik ýok bizde. Ýöne inşallah şu kynçylyklar Biz agzybir bolmagyny itekleýär we şony görýäs hommolin şu wagt ýuwaş ýuwaşdan halk agzybirleşip barýar jemgyýet bolýas inşallah şunuň soňunda Allah tagala bize ýeňiş berer şol ýaly dilegde bolalyň we şuňa görä hereket edeliň hormatly ileşler goldawyňyzy doga dilegniňizi eksik etmäň her biri birimiz üçin ýüregimiz aramaly janymyz ýanmaly biri biri üçin aglamaly ýerinde aglamaly gülmeli ýerinde gülmeli şonda biz utarys atak utup bilmeýäs hiç haçan serediň ýahudilere serediň nähili agzybir Nähili biri-birine söwda etýärler? Iki sany ýahudy baý bolsa, olaryň ýanyndaky üçünji dostam baý bolýar. Görýäňmi nähili agzybir? Bizem şeýle bolmaly. Bizde bäş-alty million halk bar. Bir-birimize aýagyndan ataşman, goldaw bolmaly. Dawaýçy, ildeşler, siziň hemmäňizden gowy tamakdan bar. Ýagny hemmäňizden gowy hoşniýet bilen siziň goldawyňyza garaşýan. Sag boluň.

Çörek bermediler, Hudaýa şükür etdik. Suwdan kesdiler, Hudaýa şükür etdik. Indi howadan hem kesip otyrlar. Howamyz zäherläp, ýene Hudaýa şükür edip otyrys. Ow, siz ynamyňyz barmy? Şu zat Hudaýdan gelýärmi ýa-da iki sany haramzadanyň işimi? Hudaýyň bärde hiç girek işi ýok bolaýmasyn, Hudaýyň Hudaý bize şükür etmegi buýurýan däl bolaýmasyn? Bu zatlara şükür etmeli däl-de, bu zatlara çäre görmeli. Eger-de şükür edip otursak, ine şu wagt howadan kesişler ýaly, entek kellämizi dar agajyna goýup kesip urarlar. Eger-de şeýdip öşük edip otursak, gyzlarymyzy zorlap, erkeklerimiziň kellesini aýryp, şol ýaly edip urarlar. Ýene şükür edip otursaň. Şonuň üçin şükür etmeli zat bar, şükür etmeli däl zat bar. Adalatsyzlyga şükür etmeli däl. Şony ýatdan çykarma. Kükürt aýrylda näme ýalan bu. Kükürdiň şu kükürdiň owazyndaky adam günde günaşa jaň edýä. Şu kükürt aýrylanok diýip. Indi şu kükürt bara ýola ýaýraýa. Ýolda awariýa bolup başlady. Maşynlar geçibilenok. Şu kükürt sebäpli. Sebäbi kükürt ýola seçilýä, ýola ýaýraýara. Maşyn tutup barýarkaň tegeriňe degýä-de ýanyp bilýä. Tegeriňe degip ýanyp bilýär. Hmm. Şonuň ýaly Şonuň ýaly ok, kükürt aýyrlanok. Hani gel onda sen ýüzüň açda gör, e, görkez bize özüňi. Sen hakykatdan hem şol owadan bolduň. Biz sana näde gynanmaly? Hmm, rahatdan geljek agam bolýa. Boldy. Abdylla gowmy? Gowy gowy özüň näle? Talyp gowmy? Salam aleýkum gowy Allaha şükür öz ýagdaýlaň gowmy? Aha. Şu wagt ýurdumyzda bolýan zat ne- näme nämä meňzeýär bilýäňizmi? Aýdany nämä meňzeýär? O Talyp bilýändir ony. 60-njy ýyllar Amerikada nähili ýaşaýyş boldy? Ne, ne, ne, negerlere negerlere magazine girmek bolanok, aklara girmek bolýar. No. Edil şu wagt Aşgabatda da şonýarla. Ak, ak maşyn, ak maşyn girmek bolýar, başga welaýat girmek bolanok, sen çujoý sen diýýär. Sen kimsen diýýär. Ol Muhammet Ali diýen boksýor bardy. O çempion mir bolanda, olimpiadany utup gelen. Indi bir restorana girip diýen, gamburger iýjek aklaň restoranyna diýende, giren Ýok, bärde neger ýok diýende. O menem negri iýmäne gelemok. Gamburger getir maňa çempion boldum men diýýär. Ýa. Edil şu wagt Aşgabadam şon ýaly-da başga welaýatdan neme girse, adam girse bäri bolanok. Bärde bärde diýe neme aklar ýaşaýar diýýär. Ak şäherde ak maşynly ak adamlar ýaşaýar diýýär. Şoňa meňzedi, meňzedimi şu wagtky nemeler, Dogry. ýaşaýyşlar? Oba, dogry aýtýaň, a, dogry aýtýaň. Bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýyllarda a, awtobuslarda, zatlarda, jemgyýet ulaglarynda a, afroamerikanlary yza oturtýardylar, ýörite şolara ýer berip laý edip. Şonda Muhammed Ali, men ol barada wideo-da çekdim, a, YouTube-da men Muhammed Aliniň Kentaki ştatynda Hı. muzeýine gitdim. Muhammed Aliniň muzeýinde. Şo taýda men köp suratlary gördüm, laý etdim. Näme üçin Muhammet Ali şo taýda urşa gitmäne boýun gaçyrdy. Men näme üçin gidip diýdi, urşaýyn diýdi. Eger-de diýdi, men şu maňa olar diýdi, maňa neger diýmediler diýdi. Meni başgalaryny öldürmediler. Näme üçin baryp Wýetnama men uruşmaly diýip şo taýda bütin zwanýasyny gyra goýup, men diýdi, men birinjilik bilen men adam diýdi. Men diýdi, gidip siziň buýrugyňyz boýunça gidip öldürjek ýaly diýdi. Şo wagt taryh şony näme etdi? Şo wagty şonuň elinden bütin medallaryny alylar, ony bütin ýurda, bütin ýurda predatel edip görkezdiler, ýöne üstünden kyrk ýyl geçdi welin, taryh ony aklady. Muhammet Alini taryh gahryman edip aklady. Şu wagtam şeýle. Ýöne öz negrlerini şo Muhammedeli adam edip goýberdi. Şondan soň negrleri sylap başladylar. Şol esasy ýene-de şol negrleriň öz hakyny talap etmegine ilki bir goldap başlanlaryň birem Martin Lýuter King. Martin Lýuter King diýen adam şol şo meseläni halka düşündirip, her baran ýerinde gürläp, şonuň ýaly adamlara öz haklaryny talap etmäni öwretdi-de Martin Lýuter King. Hawa, bir zat haýyş etjek size, hem siziň özüňiz üçin gowy, şolara afroamerikan diýseňiz has gowy bolýar, çünki ýagny gelşiksizmikan diýýär, näbilýän, afroamerikan diýseň has gelşikli bolýar. Indi köp adam negr negr diýensoň tanalýada ol afroka olaram adam biz ýaly olaram huda hudaýyň adamsy hudaýyň bendesi men ony negr diýip indi türkmenistanda afro afroamerikan diýlenokda talyp nädogry düşünme. Ýok ýok men zat edemok. Men size garşy neme ýok. O ors diliniň orslaryň zatda ol kulturasy. Orslaryň şey diýerler bäri. Men men bilýän ony. Ol ol barada men zat etdim. O millet ýaly güýçli millet ýok. Taýson çykdy ordan o milletden çykan güýçli adam ýaly başga aklar bolup bilenok onuň ýaly. Taýson baý güýçli güýçli negrler häzir aktýorlardan zatlardan sana ugrasaň bar-a. Onda basketbolistler bar bir topar. Hawa. Watandaşlar, boldy indi o temaga geçäýeris. Biz meniň bu Men şony aýtjak boldumlaý, Abdylla, ýaňky Aşgabada girmek bolanok diýip hiç ýerde-de ýok-da Aşgabat maşyn geldi, başga welaýatyň nemesini görse, nomary görse, reski şakur-şukur nirik girip barýaň diýip. O başga döwletde ýokda neme on ýaly paýtagtda paýtagtda girme diýen ýaly gol o paýtagt hemme welaýatyňky dälmi o paýtagt? Ýok. Ýok. Dogry. Şo taý wapşe adalatsyzlykda. Men üçin Lýuboý adam şo ýurtda şo ýurduň adamy lýuboý wagty şo şo ýurduň içinde paýtagtynda gezip gezip bilmäge haky bar. Hawa. Men gözüm bilen gördüm teke bazaryň ýanynda peşehoddan geçip barýan ýaşulyny başga welaýatdan peşehoddan geçmändir maşyna mündürip äkidip barýalar gyzy bilen heleý bilen Hawa, başga welaýatdan gelipdir-da, indi ýalňyşypdyr-da, maşyna mündürip, äkidip barýarlar ony. O bolan-ow uju. Dogry. Bolarly. Indi, ine, şu meniň esasy bu günki temam ýurt daşyndaky adamlar üçin Türkmenistanda nädip işle işlemeli, Türkmenistanda nädip ýaşamak üçin şertler döretmeli? Men daşary ýurduň daşary ýurduň praktikasyndan mysal aljakda, ýa daşary ýurtda biziňki ýaly halkyň puluny ekonomikany ösdürmek üçin ulanylýar. Ýa biziň hem şu wagt pullarymyzy Gurbanguly özüne alyp otyr, meselem dollarda bankda dollar berenok. Bankda dollar bereni bolsaň bizede aýlygy on esse az berýä şon ýaly biziňem pullarymyzy gurbanguly alyp otyr onsoň daşary ýurtda-da şony ulanýarlar ýöne daşary ýurtda şo pullary halkyň puluny alýarlar-da iş ýerleri açýarlar iş ýerleri fabrika gurýarlar oba hojalygyny dikeldýärler saglygy dikeldýärler beýleki pudaklary dikeldýärler-de, iş ýerlerini köpeldýärler. Bir ýurdy ösdürmek üçin şol ýaly ekonomikany ösdürmek üçin halka çörek bolsun diýip şol ýaly işleri edýärler. Ikinji görnüş, ikinji ikinji ýoly, ýurdy ösdürmegiň ikinji ýolam şol ýaly ýerden gazynyp alynýan baýlyklar. Ýerden gazynyp alýan baýlyklary Daşary ýurda satýarlar. Daşary ýurtdan gelen dollaram puly ekonomikany ösdürmek üçin sarp edýärler. Bizde ulanýany şol. Bizde iki säm ulanylýp dur ýöne şonda-da halka zat berlenokda. Ýöne ine ony ýaňky aýdyşym ýaly baýlyklary satýarlar-da, tebigy baýlygy satýarlar-da, Oba hojalygyny dikeldýärler, saglygy dikeldýärler, onsoň fabrikalary dikeldýärler, beýleki iş ýerlerini açýarlar-da, aýlygam köp berýärler. Ylyma ýatyrym ýapýarlar, alymlara köp pul berýärler, olaram açyşlar edýär. Onsoň sporty ösdürýärler, bilimi täze uniwersitetler gurýarlar. Onsoň şonuň ýaly garaz, kän zat edýärler, şonuň ýaly ýerden gazyp alýan baýlyklary ekonomika sarp edip. Bir biziň haramzadalar hemä biziň pulumyzy alýalar hem biziň pulumyzy alýar bankda konwertasiýa edenok bankda biziň pulumyzy alýalarda bina gurýalar aşgabatdan aşgabatdan bina gurýalar ýa bolmasa ýegenler gidýärde dubaýdan bina satyn alýalar meselem bir ullukan ýerini özüne satyn alýalar ýa bolmasa ýewropa banklarynda pul goýýalar birden geljekde aç öläýmäýin diýen bolup diýip Şol ýaly biziň pullarymyzy sowýarlar-da. Onsoň nebit-gazam şol ýaly jaý gurmak üçin ulanýarlar. Şol ýaly bu haramzadalar ýurdy ösdürýäs bahanasy bilen öz jübülerini doldurýarlar. Şonuň üçin biziň ýurdumyz hiç wagt ösmez. Biziň ýurdumyz ösmez eger şeýle bolup dursa. Sebäbi o ýerde halka, halkyň haky iýilip dur. Halkyň Biz şu wagt ýurt daşynda işlemeli däl eger-de Birazajyk kellämde işletsek, şo zatlara üns bersek. Şol ýaly, watandaşlar, şol ýaly biz eger ýurt daşynda e, işläsimiz gelmeýän bolsa, ýurt daşynda ýaşasymyz gelmeýän bolsa, e, biz e, halkyň puluny berilmegini talap etmeli biz. Halkyň puly iýilmeli däl. Halkyň puly o bina gurmak üçin ulanylmaly däl. Daşary ýurtlarda-da şol ýaly zatlar edilýär. Ine, meselem, ýaňam aýtdym. Bu bankda dollar berenoklar, halkyň puluny alýarlar-da, halkyň bähbidine ulanýarlar. Iş ýerleri gurýarlar, ýa bolmasa uniwersitetlerde, uniwersitetler gurýarlar, onsoň bolnissalar gurýarlar, mekdepler gurýarlar. Şoň ýaly kän zat edýärler. Ýöne halkyň bähbidine edýärler. Hemme zady. Şonuň üçin biz talap etmeli. Daşary ýurtlarda halkyň bähbidine edilýär, biziň ýurdumyzda halkyň garşysyna ulanýar. O boş binalar gurýarlar. Ýeňseden alyp alnyňa ýapýarlar diýýär. Şonuň ýaly watandaşlar biz bara bir edýän işlerimize ýaşaýşymyza üns bermeli dagy. Biz haçana çenli beýdip ýurt daşynda ýaşarys, haçana çenli gulçulyk ederis, Türkiýede, Russiýada, Ýewropada haçana çenli gezeris. Haçana çenli. Eger-de şon ýaly öz haklarymyzy, hukuklarymyzy bilmesek, e, ýurduň dolandyrylyşyny öwrenmesek, biz onda gaty hor bolarys hemişe. Bu gün ýa ertir däl, hemişe hor bolarys. Hmm. Şol Şonuň üçin biz daşary ýurtlaryň ýurdy ösdürişinden ugur almaly. Şolar ýurdy nädip ösdürýärler? Şolar halkyna nähili seredýärler? Daşary ýurtlarda hiç kim e, ýurt daşyna çörek üçin gidenok. Çörek üçin gidenok. Maşyn üçin, ullakan iki etaž bina üçin gidýär. Gidesi gelen. Hoş geldiň. İyi ýaýynlar. Ol Türkiýä ine meselem türk melleti Germaniýa gidýä. Olar o çörek üçin gidenok olar. Bäş ýüz dollar aýlyk olar şu ýerde işlesede bar. Şu ýerde bäş ýüz dollar aýlyk berýärler olara. Olar ýurt daşyna bäş müň dollar üçin gidýärler. Üç müň dollar, bäş müň dollar, on müň dollar pul üçin gidýärler. Olar has köp isleýärler. Olar çörek üçin ýaşaslar gelenok. Şoňa bizem düşünmeli da. Şonuň üçin biz e, hereket etmeli. Öz bähbidimiz üçin.